Şahsy taýdan ösüşiň adamzat durmuşynda nädereje wajypdygyny ählimiz hem bilýäris. Ýöne şahsy taýdan ösüş, hereket bolmasa bolýan däldir. Biziň köpimiz şahsy taýdan ösüş hakynda gürrüň etmäni halaýarys, ýöne gynansak-da, hereket etmäni halamyzok. Şol sebäpli-de biz şahsy taýdan ösüş hakynda, şahsy taýdan ösüş üçin hereket eden we uly derejelere ýeten adamlar ýaly ýaşamyzok. Aslynda, şahsy taýdan ösüş diňe siziň özüňize peýdaly bolman, eýsem siziň maşgala agzalaryňyza, ýakyn töwerekleriňize-de uly peýdasy bardyr. Bu günki wideoda men size şahsy taýdan ösüş ugrunda hereket edip, uly derejelere ýeten adamlar hakynda gyzykly we peýdaly maglumatlary aýdyp beren. Adatça bolşy ýaly, bu günki wideo başlamazdan öň men sizden kanala agza bolup laýk goýmagyňyzy, teswir ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy uly haýyşt edýärin. Geliň onda başlalyň. Ynha şu görýän adamyňyzyň ady Brian Acton. Ol amerikaly programmist. Ol iki müň dokuzynjy ýylda Facebook kompaniýasyna işe ýerleşmek isleýär. Ýöne onuň arzasy red edilýär. Arzasy red edilen Acton birnäçe aýdan soň WhatsApp messenjeri döredýär. We tiz wagtda WhatsApp messenjer dünýäde gaty belli messenjere öwrülýär. We muny gören Facebook kompaniýasy, ýagny şol Braýan Ektony işe almadyk kompaniýa, Braýan Ektondan şol WhatsApp messenjeri on dokuz milliard üç ýüz million dollara satyn almana mejbur bolýar. Ynha görşüňiz ýaly, eziz adamlar, Özüň şahsyýetiň üstünde işlemek, özüňi gelişdirmek gaty peýdaly zatdyr. Eger siz dowamly özüňizi gelişdirmek üçin hereket etseňiz, şol hereketleriňiz bir waghat miwesini berip başlaýar. Şonuň üçin şahsy ösüşde elmydama hereket wajypdyr. Hiç bir zat bir günde öwrenilýän däldir ýa-da bir günde üstünlige ýetip bolýan däldir. Munuň üçin wagt we yzygiderlik gaty wajypdyr. Eger siz, mysal üçin, bir zady öwrenmäne başlasaňyz, belli bir wagtdan soň siz şol zatdan bizar bolarsyňyz. Ýöne siz şonda-da şo zady taşlamaly däl, eger siz soňundan bir zada ýetmek niýetiňiz bar bolsa. Sebäbi biz adamlar emosionalnyň zatlar bolandan soň, biziň gowy günlerimizem bar, erbet günlerimizem bar. Şol käbir adamlar şeýle bir nastreniýasy ýok wagtynda ýöne başlan zatlaryny taşlaýarlar we ol hem gaty zyýanly zatdyr. Sebäbi başlan zadyňy taşlandan soň ýene gaýtadan dowam etmeli bolýar. Meniň pikirimçe başlan zadyňy taşlaman eýsem bir arakesme etmek gerek we biraz dynç alyp ýene şol işe dowam etmek gerek. Mysal üçin alma ilki seredende gül ýaly. gül bolup açylýar dogrymy? Alma pyntyklaýar, soň gül açýar. Şu pyntyklaýar diýenimiz şol biziň pikir edip başladygymyz. Gül açýar diýdigimiz biziň başladygymyz wagtymyz. Şol biziň başlan wagtymyzda edil gül ýaly açylýarys, uly höwes bilen bir zady etmäni isleýäris. We soňundan ýaşyl bolup duran wagtynda dişläp görseňiz bişmedik almany ajy turşudyr. Ana şo turşy wagty bolsa şol biziň Ýaňky o ýoluň ortasyndadygymyzdyr. Şol wagt kyn günlerimiz. Käwagt höwesden gaçyp bileris. Käwagt hiç zat etmek islemän bileris. Ýöne-de şon, ýöne şonda-da biz şol hereketi dowam etdirmeli. We iň soňunda görseňiz şol almalar sary ýa-da gyzyl bolup, süýji, şeýle bir ullakan, bir guw alma bolup ýetişendir. Ine şol hem siziň eden zähmetiňiziň netijesi, ýagny miwesidir. Edil şoň ýaly analogiýa bilen özüňiziň hereketiňizi dowam etdirip bilersiňiz. Eger mysal üçin siz bir zada başlan bolsaňyz we şu wagt kyn döwürleri başdan geçirýän bolsaňyz, öwrenmek islemeýän bolsaňyz, onda siz şu wagt şol turşy wagtyňyz. Eger siz çydap dowam etdirmegi başarsaňyz, diýmek siz miwe wagtyňyza hem ýetjegiňiz ikuçsyzdyr. Geliň indi ikinji gahrymanymyza seredeliň. Ol hem şahsy taýdan ösmek üçin uly hereketler edip, uly netijelere eýe bolan UFC çempiony Habib Nurmagomedow. Bilşimiz ýaly, Habib Nurmagomedow dagystanly we Şu wagt bütin dünýäde dünýä belli bir sportsmen hem trener. Hawa siz diýip bilersiňiz, onuň kakasy kömek etdi, ol trener boldy şol sebäpli. Ýöne seň kakaň kömek etse-de, seniň özüň çykyp uruşmaly. Şo taýda sen özüň şony urup ýeňip bilmeseň, diýmek, seň kakaň näçe kömek etse-de peýdasy ýok. Sen şony başarmaly. Öwrenen zatlaryny öwrenmeli. Onuň daşyndan hem Habib elmydama özüniň üstünde işleýär. Görşüňiz ýaly, hiç wagt hem erbet tarapdan tanalan däldir. Elmydama diýen sözünde durýar, Ýeňjek diýdimi, ýeňýär. Şul ýeňýär diýdim, ýeňýär. Onuň arkasynda näme bar? Onuň arkasynda ynam bar. Ýagny elmydama türgenleşmek, elmydama şol sport bilen meşgullanmak we şoňa ýaly zatlar. Habibiň ýene-de bir gowy tarapy hem, ol hiç wagt hem oňa ýyldyz keseli degmändir. Ol elmydama uly bilen hem, kiçi bilen hem sylaşykly gürleşýär we özüni adam şekilli alyp barýar. Biziň ählimiz şaýat bolduk, onuň garşydaşlary her hili adamlar boldy we barysyny hem ýeňip geçdi we şu wagt hem Islam Mahaçewe beýleki sportsmenleri türgenleşdirýär. Biz diňe netijeleri görýäris adamlar. Ýöne Habib Nurmagomedowyň şol derejä ýetmesinden öň interwýularyny diňläp gören bolsaňyz näçe sapar aýak döwükligine çykyp söweşipdir. Aýagy döwük bolsada şol çykyp söweşipdir. We ondan başgada birgiden sagatlarça, aýlarça, ýyllarça türgenleşmek bar. Bir günde bolan zat däl ol. Ýöne onuň netijeside bar, beren miweside bar. Mysal üçin şu wagt Habib Nurmagomedow Bütin dünýäniň islän ýerine islendik wagty gidip bilýär. Maddy ýagdaýy gowy. Adynyň, abraýynyň özi hem nämä diýenok. Geliň indi indiki gahrymanymyza geçeliň. Ol hem Solt Beg lakamy bilen belli bolan, bütin dünýä belli türk kassaby Nusret Gökje. Nusret Gökjäniň hem durmuş ýoly gaty kyn bolupdyr. Ol bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda Türkiýäniň Erzurum welaýatynda kömür käninde işleýän bir adamyň maşgalasynda dünýä gelýär. Ýöne maşgalanyň maddy ýagdaýynyň pesligi sebäpli ol altynjy synpy tamamlandan soň mekdebi taşlap, Stambulda Kadyköýde bir kassabyň kömekçisi bolup işe ýerleşýär. Öwrenen hünärini kämilleşdirenden soň mümkinçilik döräp, ol Argentinä gidýär we Argentinada we Amerikan Birleşen Ştatlarynda iki müň ýedinji ýyldan iki müň onunjy ýyl aralygynda köp ýerli restoranlarda diňe şol hünärini kämilleşdirmek üçin ýatar ýer we iýmit terazy bolup aýlyksyz zähmet çekýär. Şeýtmek bilen ol özüniň hünärini gaty kämilleşdirip, soňabaka öz restoranyny açýar we öz restoranynda gaty gowy hilli, ýokary hilli hyzmat berip başlaýar. Nusret Gökçe iki müň on ýedinji ýyldan başlap has tanymal kassap boldy, sebäbi onuň et kesýän wideosy Twitterde, Instagramda on alty-on ýedi million sapar görüldi. We ondan soňra Nusret has belli bolup, bütin dünýä belli adamlar bilen surata düşüp, zat edip, şeýdip özüniň restoranlaryny bütin dünýäniň ähli künjeginde açdy diýen ýaly. Mysal üçin, şu wagt Nusretiň restoranlary Stambulda, Dubaýda, Gresiýada, Angliýada, Amerikada we başga-da birnäçe ýurtlarda bar. Ynha, bu-da Eziz adamlar görşüňiz ýaly şol şahsy ösüş üçin işlemek şol özüniň şahsyýetiniň üstünde işläpdir ýagny şol diňe iýip içgi we ýatar ýere razy bolsada özüniň hünärini kämilleşdirip gowy derejelere ýetýänçe zähmet çekipdir. Şu diýjek bolýan zadym Esasy zat şulaýda çekseň zähmet ýa rehnet, ýagny bu gün çeken zähmetiň ertir höziri bardyr. Şonuň üçin elmydama maksada okgunly bolup, kynçylyklardan gorkman, diňe öňe tarap hereket etmek gerek. Diňe şol ýagdaýda siz eden arzuwyňyza ýetip bilersiňiz. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideony jemleýärin we bu wideo siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärin. Eger şeýle bolýan bolsa, onda siz kanala agza bolarsyňyz, laýk basarsyňyz, teswir ýazarsyňyz we dostlaryňyz bilen paýlaşarsyňyz diýip uly umyt edýärin. Siziň bilen indiki has gyzykly we peýdaly wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!